Bonjoent totei e benvenguda dins A Visto de Dròlle, l'emission que transforma lei salles de classa en redaciens. Sieu Camille Martel e sieu ben content de vos acuelhir.
Uèi dins lo licèu Fòch de Rodés, una salle tota pichòta, siam fuèsse nombrós dedins, emèi leis escolans de première, leis escolans d'occitan, acompanhat de son professor, l'inenarrable, l'indefectible, l'inebranlable Gautier Cuffin, lo podètz aplaudir.
Abis tot de dròli. Edith Boiga, del País Segalí e que soi ensenhaira en occitan intervenenta dins las escòlas, contaira, musicaira, cantaira, de còts. Tot un fum de foncièr. Un pau.
A l'entorn de la taula, a l'entorn d'aquelei micro, desculant, fuesse attentiu, fuesse concentrat, e me decasque, s'encasque, manteis escòl aquí. Iau vau laissar la plaça, aquí, deplaci lo micro en ASMR e podèm començar Bonsoun.
E bonsoun.
Avètz dich que sètz musicairo, contairo, ensenhairo e fasètz d'insamacions. Òcte. Mès qual es vòstre mestier, vòstre profession? Ma profession es intervenenta dins las escòlas, mas a l'entorn de la cultura occitana, doncas per ieu es logic de de far de musica, de de contar, de de dançar, de cantar, tot aquò.
E Pago pla?
Aquò paga. Es un mossí precari coma, coma mestier, perque avèm pas que de CDD, me si que non pago pla. Vòs conéisser mon salari? non, non, tot va pla. Mercés.
Amb plaser.
Dempuèi quin de temps comptatz? Aquò fa pas longtemps que conti, beh, con, ai totjorn un, un pauc contat dins las escòlas pels escolans, mas ehm, eh, aquò fa dos ans, sonque dos ans que, qu'ai començat de, de far de caus davant un public, eh, aquí.
Contas en occitan? E en occità e i a de contes que fau mitat en occità mitat en francés, aquò depend atabè del public ont lo fau.
Mas se ditz, volèm saber, que vos a butat a començar a contar?
E ben foguèt un azar perque quauqu'un m'a vist contar dins d'escòlas aquí e m'au demandat de venir a Sant Vençà, es lo primièr conte qu'ai fach a Sant Vençà per per un public vièlh e de chou, jo tanben i aviá un... E pei quauqu'un m'a vist contar a Sant Vençà e an anèri a la vila, aquí a la manufactura, Qu'avió dubèrt, e aquí quauqu'un m'a vist, e en facha es aital qu'agué començat, e m'a metut la pression au tabè per per far d'autres contes, vaquí. E vos vos remembratz del primier conte qu'avètz contat? Òh, me'n souveni plan, èra lo conte de l'elefant polit de Boudon.
E contatz a vòstra familha? Al meu dròlle, bon, lo de 14 ans ara me vòl pas pus auzir, me lo pichon encara es mon cobaia un pauc. Vos fasètz de collectatge? Non, n'ai pas jamai fach, n'ai fòrça escotat, ai assistit a de collectatge de Bedèlh, de Pitzet, de Cristian Pèire en primièr, qu'èra un amic de mon paire de longa data, e pèi tanben amb Daniel e Céline Lodon, Me n'ai, ieu n'ai pas jamai fach. M'interessariá, me sai pas, verèu un son, que ne farai. Cossí vos son arribats los contes?
Cossí me son arribats los contes? Bes, es un biais de, de transmission que m'agrada fòrça. M'agrada de d'ausir los contes, d'ausir lo monde parlar, los bèstes. E après, naturalament, amb los dròlles fin finala, dins las escòlas, que pensi qu'aquò ei important d'ausir la lenga per plan la parlar. E doncas es un dels biaisses qu'ai trapat per per far aquela transmission. Oh, mas
arribas los contes per la familha o per de lecturas? Ah, ben, ieu soi nascuda dins una familha de militants occitans, doncas n'ai totson ausit. Lo primièr que me soveni es lo de Cristian Pèire que lo fasiá amb un fum de decòrs e de material, qu'èra La Montanha Negra. E après mon gran que contava tanben, cantava, contava, mes es pas vengut a produr, es vengut sul tardièr, non si tardièr.
Avis tot de dròlle. Bon son Edith.
E bon son.
Cal de qualitats particulàrios per èsser contaire o per contar? En occitan o en general? En occitan.
Bah, l'amor de la lenga e l'amor de la transmission, tot simplament, pas mai. L'enveja, l'enveja de de lo far. E en general, tanben.
Qu'es aquò un bon contaire? Qu'es aquò un bon contaire? Ben, aquò depen. Ieu aimarai un contaire que tu belèu aimaràs pas, mas aprèp me pensi que quand même un contaire es quauqu'un que te cont una istòria seuna, mèm se l'a ausit abans, lo cont a son biais e pensi qu'aquò ei important, aquò.
Auriatz un exemple d'un bon contaire que vos a marcat?
Puh, n'i a fòrça dins los collectatgi qu'escoti bravament, mas un que m'agrada fòrça es Ives Duran. Uèi, que coneissi mai d'aquò, me uèi, m'agrada fòrça son biais de contar e la persona qu'es.
E avètz un public favorit?
Me senti simai d'aise amb me amb me los pichons, mes un public au topè que que te daissa pas passar d'errors, donc jo aquò depen, m'agrada de ouais per los ancians au topè m'agrada de veire los uèlhs aquí, d'ausir la lenga, M'agradon. Non, ai pas de public que m'agrada mai qu'un autre. E qual es lo public matge? Bah, aquò depend de l'endrech ont lo fau lo contes. Dins las escòlas forçadament los pichons e dins los ostals de retirada te daissi imaginar. Mai qui? E cossí se debana un espectacle de conte? Alara,
ai un conte que necessita un pauc de material, me non pas pas brica. Lo monde es assetat, normalament, perque dura quand même, aquò depen, me una orada. Monti sus scèna, me presenti un pauc e pei comenci de contar e ensagi d'encadenar los contes E meti un pauc de musica tanben de dins, donc je.
S'adapta lo conte en foncion de son public?
Òh, de còps. Après, se causissi de contar çò que no't cita, se, se lo fau davant un public de fans, per exemple, que sabi que coneisson pas la lenga, beleu que i aurà mai de gestual, de causas aital per. per los ajudar a comprene quand meme lo conte, l'istòria. Avètz una anecdòta orizolièra?
Pas encara, desencusomé.
Es qu'avètz un conte favorit dins los contes que vos son estats contats? Avel lo de la Montanha Negra, que coneissi dempei que soi de Rolleta. E uè, m'a marcat. Per mantas rasons es un conte que demorarà.
E avèm un conte favorit dins los contas qu'aimás de contar? E ben aquí soi a trabalhar una passejada de collectatge qu'au estat fach dins mon canton, e b'au ensatjar de, de, de far una passejada ambe de musica e de contes cortets, e aquí pensi que n'i a que, que m'agradan fòrça, me o disi pas pel moment, que vos daisserai descobrir, verèu.
Avisto de dròlle. Un son edit.
Bon son. Qu'es aquò un bon conte? Ah, un bon conte! Ah, es un conte que te tòca, simplament, que te parla, que, que te balha en bèth d'escotar.
Que'ls son las originas des vòstres contes?
Aquò depen. Quand meme m'agrada Boudon, donc je n'en coneissi quand meme quauques de Boudon. E après las originas, a ben, avaironesas o occitanas, solide. Me nos rendem compte que fin finala las tematicas se retròban pertot dins lo mond. Donc ieu vau cercar. dins lo meu cantó e dins la meuna cultura, me, me sabi que veno de, del monde entier. Doncau vos arribo de contar d'adaptaço de contes estrangers? Hum, se nos au prevelèu.
E cossí s'ecri un conte? A, a partir, ben, de çò, çò de çò qu'aven ausit. Per exemple, es pas, sai pas, me sentissi pas legitim de dire qu'es un conte qu'ai escrich e qu'ai creat, me conti la meuna istòria en rapòrt a la musica e subretot a la cabreta e n'ai fach una istorieta per es un quicòm que m'agradava de contar e de davant los escolans d'en primièr. E après, davant los autres e los que me vòlon escotar, me es un quicòm qu'ai qu'ai ensajat de far. Cossí se trabalha un collectatge per lo botar dins un espectacle de contes? Quand los contes qu'ai causit ven o de collectatges, ja ne'n escoti mai d'un. perque que siaga al cantó, fen vedèl lo do, tot es lo qu'on fach, se retròvon los meteisses dins Avairu, dins Tar, dins Occitània, n'escoti mai d'un. E après sovent çò que fau es que l'escrivi un còp ambe çò que me sovenhi, l'ajusti de causas, escuti encara, encara, encara e lo torni escriure, escriure, escriure e après lo conti, m'enregistri e me torni escutar. Es aital que fau. Un cònt escrich es totjorn un cònt o es autra causa?
Per ieu un conte escrich quand meme es fach per èsser dich. Mas m'agrada quand meme de legir de contes, de recuelhs de contes, de l'abat Bessou, que podèm pas mai escotar, o alara dich per d'autres, me pensi que i a mantes biaisses de de prene los contes, de les escotar, de les legir, Me tòco mai de les escotar que. Cossí se trabalhe la mise en scène d'un espectacle de conte? Aquò depend del conte e de l'embètja de lo far passar. Per exemple, lo tot primièr qu'ai fach èra lo D'elefant polit. qu'avioi costumo de far davant des colans e per la compreneson avioi camemo de material, es a dire per la pèira verda avioi un carto que se dubrissiá qu'èra en verd, avioi l'ola, un petas per far la filha polida, una piaça e en facha quand m'an demandat de contar davant un autre public d'adultes ai retirat de material. perque siague mai un conte que un espectacle de teatre que ensagi de non pas teatralizar de tròp. Aquí e risolier perque deman vau contar e serà lo primier còp que fau un des contes aquí e me demandi se lo fau assetada, levada, Si que non trabalhi soleta, per un compte, un amiga meu non m'a ajudat, qu'èra justament dins lo teatre, e m'a balhat de conselhs, mes es pas sistematic. Avètz parlat de mise en scèna? Dins los comptes qu'avètz recebuts pichona, i aviá una mise en scèna o èra mai natural?
I aviá soncun Qu'èra me tut en scèna, lo de la Montanha Negra, de que parlavi tot ara, de Pitzet, de Cristian Pèire Bedèlh, e aquí n'i aviá fòrça material. Èra mai un espectacle justament qu'un conte. Totes los autres son estats, me son estats contats naturalament, Mos grands e de monde que passava a l'ostal e dins lai belhados ont anavi aquí. De qué pensas de la mise en scène dins los contes? Lo material qu'utilizas per la mise en scène t'oblitja a respectar un mena de tièirque e t'empatja quand meme. L'espontaneitat, l'improvisacion, cançons d'Aise de Lufà, eh? Bah, soi a soscar sus aquò, mès uèi pensi que la mise en scène, ò tròp de mise en scène, t'oblija a respectar una autièira dins ton conte o dins ton espectacle.
Avis tot idraulic. Bonjorn. Adiu.
Dins quin encastre comptàs?
Ai comptat per las escòlas, doncas dins d'escòlas, dins de fèstas de vilatge, dins de bibliotècas, dins un musèu a Espalhon, aquí deman per la dictada occitana que l'ieu m'a demandat de venir, aquò depen, i a pas vertadièrament de dins de d'ostals de retirada ont que me demandan. Cal demando de contaire. Tout lo monde.
Los qu'au enveja de passar un bon moment, après es particulier perque ieu fau los contes en occitan donc quand même son de monde sensibilisats a la cultura e a la lenga, çò que la vòlon far descobrir, çò que. Aquí sabi que demà vau comptar pendent la correccion de la dictada, donc lor calió quauqu'un per per passar lo temps d'un biais agradiu, espèri.
Las gents s'an d'espèra qu'en venon veire de contes?
Cresi que non. Venon passar un moment, escotar, non pensi pas qu'an d'espèras. Çò que m'an dit, se mai d'acò. Perque a la fi, te'n vas de scèna e vas veire lo monde, lo monde te ven veire. Non, non, cresi que pas ça mai. Belèu lo je fan, me non sabi pas per te dire. Son nombroses los contaires En Avairu. Beò, perque i a de monde que conta a l'ostal, mai que mai lo papet e lai mametas, en fach es un contaire, que se diriá pas, se dirà pas contaire, mes un contaire, donc n'i ò bravament. Aquí, bon, après, après, aquelo generacion que sap los contes, sua parti, mes Nhò bravament. Après, de professionals, ne'n coneissi pas brica. I a Marica Berlaguer, Ives Duran, Monique Auburg, me que ven pas d'Avairon, que coneissi ieu. De quòts trabalhatz ensemble? Trabalham Pas amassa son nom ai fach d'estagis. Monti pas mos contes amb mes d'autres contaires, mas preni de lor experiéncia en fasent d'estagis, d'estagis justament, que n'ai fach a Meibes, a Memonica, a Burg, qu'es brabament interessent de veire los biaisses diferents de contar justament e de prene un pauc de cadu. Es un omeno de trabalh, mas so ieu que veni trabalhar dins aquestes cases. Quin es lo ròl del contaire? La transmission. E per vos, quina valor acordatz al fach de transmetre-s aqueles contes? Bèi, lo fach de pas pèrdre la memòria de totes, de tot aquel saber, Que passo pel conte, me que passo tanben pel, pel cant, per la musica, per... Per, per exemple, per los enfants e de valor que volio transmetre als joves. As un exemple de valor a me balhar? La gentiesa. Lo plaser.
Lo plaser d'escotar, lo plaser d'acceptar de pas comprene tanben, e après dins la transmission, ben espèri que coma la montanha negra de Christian Peyl e Bedel m'a marcat, bereu que marcarà a quauqu'un, e que subretot li balharà enveja de n'escotar mai, de continuar de far viure aquela memòria. Quinas son las limitas del conte? N'i a pas
de limitas al conte? Un conte pòt parlar de tot, un conte pòt prendre totas las tonalitadas, risolièra, tristas.
A beò, en fachò lo conte es quauqu'un qu'a e beja de contar quicòm, que le tòco, que siògo inventat o que siògo collectat, aujit dins la familha o dins d'autres situacions, un, ouais, pòt tot èsser un conte. De contar, voilà, çò, çò que venem bèth jo de contar e de transmetre e de partejar.
A Vista des Dròlles, sazon 1, episòdi 3, èria en companhiá deis escolans dau Licèu Fòish de Rodés, ont aquí totei amagatja. Dins l'òrdre l'avié Lea, Eulalia, Nathalia, Lucie, Nathan, Ethan, Lilou, Corentin, Leila, Louane, Juliette, Camille, Ethan, Chloé, Espèri oblidar degun. Encara un còu Gramaci au Licèu, Gramaci a son pròfe Gautier Cuffin e enfin Gramaci en tu, Edit, per ta venguda uèi. A me plaser. Ha visto de dròlle.
Ha visto de dròlle, un podcast Lo Diari realizat per Camille Martel. Emé lo sosten de la Regent Occitania, la Delegacion Generala a la Lenga Francesa e ei Lenga de França, la drac Occitania, la Comuna de Toulouse, l'Ofici Public de la Lenga Occitana e enfin vautrei que liegés, escotatz e sostenetz lo diari. Gramaci e au cau que ven!